Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu mal-Professur Oliver Friġġieri li twieled fl-1947. Huwa l-aktar magħruf bħala poeta, kittieb u kritiku letterarju. Kien attiv ħafna fil-moviment qawmien letterarju, kif ukoll membru tal-bord editorjali tal-ġurnal Il-Polz, wieħed mill-ewwel rivisti letterarji f'Malta. Ħafna mir-rumanzi tiegħu nqalbu għal lingwi barranin, fosthom għadd kbir ta' lingwi Ewropej. Fl-2012 rebaħ il-premju għal kontribut siwi fil-qasam tal-kitba fi ħdan il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta, mir-rumanz Ġiżimin li qatt ma jiftaħ. Aqranna poezija ta' ferħ ser, qabes Tonino. Kollox sew, u jġeb l-allim li seta' jħoss li d-diskors tiegħu dwar il-ferħ u n-niket imħaltin flimkien ma kellux jiftiehem malajr. Reġgħet waqgħet ħemda kbira fil-klassi, sinjal li sa fl-aħħar it-tfal bdew jifhmu li l-poeżija, wara kollox, kienet madwarhom u fihom stess. Kien sodisfazzjon kbir għall-għalliem. Waqaf, qam bil-wieqfa, aħqaħ ftit u stenna l-klim jiġi. Ibda ser, għajtu tfal bil-ħerqa. Se ngħidilkom fi klimi, kif niftakara. Isimawni. Mela darba kien hemm ħmar li ħareġ fit-triq biex jagħmel passiġġata. It-tfal bdew jitbissmu u mbagħad uħud ħarsu lejn xulxin u daħku wkoll. Stennew, stennew uliedi qabel ma titku. Huwa u miexi u ra lin-nies jitku bih għax ħareġ għall-passiġġata, il-ħmar beda jinħaq u n-nies aktar daħku. It-tfal reġgħu tbissmu u ħarsu lejn xulxin, lesti biex jitku mill-ġdid. U aktar ma n-nies bdew jitku, il-ħmar aktar beda jinħaq. Imbagħad il-ħmar ma setax jissaporti iżjed u biddel in-naħqa u deher li qiegħed jibki u jolfoq kemm jiflaħ. In-nies inħasdu minnu fih ma komplewx jiddieħku. Il-ħmar bleħen miksur qalilhom. Intom qegħdin tirku bija għaliex ma tafux li jien għandi qalb bħal tagħkom ukoll li tħoss ħafna. Naqdikom fix-xogħol tagħkom u titqu bija u tinsew li minn għandkom ma nitlob xejn ħlif ftit ikel u ilma. Inħobbkom u ma tħobbunix. Waqaf u niżżel rasu lejn l-art. Ma kienx hemm ħoss. Ħadd ma kien għadu qed jitħaq bih. It-tfal baqgħu issummati jħarsu lejn l-għalliem, bla ebda ħjiel ta' tbissim. Seta' jara l-ħarsa miksura ta' wħud minnhom u dema f'għajnejn oħrajn. Sa hawn tasal il-poeżija tan-niket. Il-ferħ tagħha għadu ġej. Isimgħuni. Is-sokta waqt li s-serja u għolla idu tal-lemin b'seba' u l-werrej miftuħ. Malli raw hekk, xi nies resqu lejn il-ħmar u żegħlu bih, biex jitolbuh jaħfrilhom. U hu reġa' beda jinħaq, din id-darba bil-ferħ. It-tfal baqgħu siekta, jistennew aktar. Intom se tgħiduli, imma l-ħmar ma jitkellimx, hux tassew. Da żgur, ser, il-ħmar ma jitkellimx, qalulu bleħen wieħed. Il-ħmar jitkellem. Jitkellem? qatgħulu kliemu b'leħen wieħed ta' staġib serju. Il-ħmar jitkellem bil-lingwa tiegħu, li tahielu Alla, u li bħal kull lingwa oħra nistgħu nifhmuha biss jekk nitgħallmuha. Id-dinja tagħna hi mimlija sinjali u rridu nitgħallmu narawhom u nifhmuhom. Dik hi l-poeżija. Uliedi, il-lezzjoni li biha niftħu s-sensi tagħna kollha biex insibu s-sinjali. Huma kollha sinjali tal-qalb. Bħal dak il-ħmar ta' xorti ħażina, hawn tfal li jkunu qegħdin jibku u ma nisimgħuhomx. U forsi nidhku bihom. Tinsewhiex din il-lezzjoni, tfal. Din importanti ħafna u mhix għall-eżami tal-iskola. Għall-eżami tal-ħajja, ser! qabeż Toninu b'leħen għoli. L-għalliem intlaqat minn dawn il-kelmiet. Ħares fit-tul lejn it-tifel u staqsieh, Min għallimilek din l-espressjoni? Missieri, ser! Mela għandek missier? li jħobbok ħafna ruħi. U dik kienet silta minn ġizimi li ma jifta tal-professur Oliver Friġġieri li qiegħed hawn ħdejja. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. U għanura lina, grazzi. Anna, mela, tema importanti ħafna fir-romanz hija il-verità. Il-verità li tħaddan id-dinja reali u l-verità li tħaddan il-metafora. Fl-ewwel ġita tiegħu fiċ-ċinema, Tonino saqsi lil missieru f'liema sens dak li se jaraw fuq l-iskrin huwa veru. Insibu l-istess diskors fuq il-poeżija u l-istħajjil tal-poeti u l-kittieba f'konfront mar-realtà. Il-mistoqsija tfeġġ il-ħin kollu fir-rumanz, anke meta Toninu jiskopri t-tpinġija u l-kuluri. Il-kuluri li jaraw it-tfal ġewwa qalbhom u l-kuluri li jaraw madwarhom ukoll. Kemm kienet importanti din it-tema fit-tfassil tar-rumanz? Naħseb li hija t-tema li tinteressa l-aktar Meta tikber u tkun tikteb u anki dwar il-qegħdin sforz biex dak li hemm ġewwa joħroġ f'xi forma pjaċevoli, jidher li l-kitba l-iskop tagħha huwa l-istess, ma tbiddilx il-bniedem, però jogħdos u jimraħ fil-qiegħ dak ħaġa li jaħseb li hija superfiċjali. Għalhekk l-injoranza aħjar dik li Einstein żeħra il-kurżità. Einstein jgħid li kull ma skopra hu, skopri għax kien kurjuż, mhux għax kien għaref għax kien kurjuż. Kulli żammel waslek biex issir għaref b'xi mod. Li dan is-sens ta' madwari hemm kollox u fuqhom ma naf xejn. Jien naf li ma nafx, Sokrati insomma. Naħseb dak hu l-qofol ta' dak li naħseb fih u l-ħajja wkoll. U nammira l kull min jirrealizza li ma jaf xejn jew kważi xejn, isir il-misteru u l-aktar ħaġa komuni ngħixu magħha, misteru li hija għala twelidna, tfajjiġ bil-vapuri, mhux veru, però veru wkoll. Hemm ġaġa nagħmlu hawnhekk, Imbagħad fl-aħħar net il-politika interessat immens anki fir-romanzi tiegħi. Fl-aħħar ma ma Freddie Mercury u ta' Willie Billford, qed nagħmlu hawnhekk. Mhm. Dak ma kollha spunti li jiena provajt l-romanzi tiegħi. Interpreta bħala bżonn, biex ma jistaqsi, dan il-ċans biex ma jistaqsix. Iżon kien l-istess li abbandunat.

Għazem mrijaku. Baga msum għedu mawkom.
Sanajdu Mela, marbuta ma' din it-tema nsibu kol id-dikotomija bejn ta' barra u ta' ġewwa. L-arkitettura nifisa tal-balzunetta, kif deskritta fil-romanz, tider mibnija fuq din id-dikotomija, maluqa bejn il-ħajt tal-moll u n-nizla ta' Samezon. fiċ-ċokon tagħha maqtugħa kontra d-dehra tal-port bil-vapuri u l-ħaddiema. Eh, id-djar ta' bil-lejl jingħalqu fis-skiet tal-familji li nġabru u l-mużika tal-ħwienet tax-xorb li tilħaqhom mit-triq. Tista' telabora ftit fuq dan u x'nebbaħ l-għażla tal-balzunetta bħala il-lok tal-azzjoni fir-rakkont? Aktar milli aktar ma tikber aktar tirrealizza u aktar ma tikseb esperjenza fil-gidba, tirrealizza li inti tgħix biex tirrakkonta fulitek. Tal-ewwel baħħar, tal-ewwel tal-aħħar. Tal-aħħar baħħar għax taqbel ta'. Tal-ewwel tal-ewwel huwa fundamentali. Tal-ewwel sisin, tal-ewwel l-età, tal-ewwel twelit u għom tibni. Għamina trebbejt nata port, kujan, bil-temmet, un bat siri ħadna noqdu baċnetta. Il-baċnetta hija kif il-direttura ta' xogħol skola tiegħi, l-romanzi tiegħi, l-istess tiegħi. Hemmhekk skoprejt li Il-ħajta bil-lejl ta' madwarna. In-nies li ġew biex ifittxu ftit feliċità fil-ħajja. Il-vapuri ma tagħna ta' bażi militari. U navali. Il-fulana kienet ħab, kienet minn bikjeru meta tmut. Verament, daqsim qalb.

Konna kapaċi naħolmu li ma kienx problemi. Jekk taħseb ma għandekx problemi, problemi ma għandekx. Konna ngħixu din gidba sabiħa. Illum il-verità tal-lum biex il-tat il-tfal. Tivelli jħigolin ħana fuq il-kompjuter. Messaġi kontaninu, jistaj. Għadana għasem l-lum, għasem bxej. Nisiex, jina niftakar meta konna twal, konna nifirħu kif naraw karta saħħara, saħħara kien Illum tifel bil-mobile Dan miraklu ta' mhux tkun nitkellem u lem jadħu maruli u Hong Kong kif ġi. Ma jistax fatt. Jekk il-bnen naħlu l-misteru, naħlu l-gost. Jien provajt niskab dan il-gost, il-misteru, ta' kollu jum madwarna li fuqna fuq ftit jekk mhux xejn.
L-edukazzjoni fil-kuntest storiku tal-ħamsinijiet li fihom huwa ambjentat ir-romanz huwa element importanti ħafna fir-rakkont. Ħafna qarrejja żgur se tolqothom dik is-silta fejn is-surmast jammetti nalmuhom kif jitwildu l-friefet iżda mhux kif jitwildu huma stess. Assurda? Da żgur li assurda, u hi wisqar minn hekk, hi xi ħaġa li toħodha kontra l-edukazzjoni nnifisha. Iżda tfal intelliġenti jiskopru weħidhom dak li aħna nagħmlu, dak li aħna nagħmlu minn kollox biex huma ma jiskopruhx. U dik kienet kwotazzjoni mir-ruman stess. Qawwija ħafna din il-konfessjoni ġejja minn Surmast u ovvjament qawwija ħafna dil-kritika ġejja mill-kittieb. minn għandek. Nistgħu forsi nassumu rabja minnaħa tal-kittib lejn it-tip ta' edukazzjoni li kienet issir f'Malta u forsi għada u sissa maħlisniex minna. Eh, anka minn rabja l-inkapacità ta' l-adulti li nsibu sistema tajba. Jena sopnet li sistema tajba għandi krija tajba. Ċirku missjus. Nonsens, pero jeru. Sistema tajba għax taħdem, taħdem ja tajba. Pero ma taħdem. Formula biex tgħallem matematiku m'hemmx riċetti. U allura ngħid jien, iva, bżajna li nagħlmu mit-tfal kif jitwildu tfal u ma nibżgħux nirġgħu kif jitwildu ħlejja oħrajn. Il-biża tibqa' fir-rassa tal-bniedem. Kemm it-twelid tabu, kemm il-mewt tabu. Il-bniedem jgħix biex jgħibda tabu biex għalla jgħidu fl-aħħar minnet isma' Taħt kollox kien hemm xi ħaġa li ma kontx qed tiskopriha. Kull ma titagħmelu isib xi veru, neħi l-veru. U żvela mbagħad neħi l-veru żvelazzjoni. L-arti tgħin biex minn hemm jiskopri bi pjaċir. L-arti tagħtik pjaċir u tgħallmek. Il-problema tal-għalem hija kif se għallem, mhux se għallem, kif se għallem. Imma tagħmel kull għallem l-lum jirrealizza li qed jikkompeti ma' sistema kbira li hija

u jkun tista' mhix kontent. Susan Telegram, mela flus tiddispra, u bihom biss tiddispra. Mhux għadha fil-nofs li mhix il-flus, laqas mhix minn mhux tkun fil mhux konsilju fil-nofs mhux ħaġa li mhix li mhix faċilment rikonoxxibli. Jiena romanzi tiegħi kollha b'xi mod. Storja però li tħalli impatt fuq il-bidem. Dan is-sens. Ġiżmin Ktibtu meta kont qed nikteb il-memoirs tiegħi fil-firm ma nixfux. U sabiex niddiskrivi il-mezz ta' nannu. U kont kommos ħafna waqt li kont qed nikteb il-typewriter għal Afrila. Jien kont nirrispetta ħafna typewriter. Għaliex? Indunajt li il-bniem li jikber biex ifittex. Jekk ma kienx il-sensa tiftix ma jaqax niskopri ħajja.

Mistoqsija diffiċli anki għalija. Ekku. Issa ġeja mistoqsija Malti. Imma il-mistoqsijiet ma' biex jħolqu diskussjoni aktar minn eh, eh, ħafna mistoqsijiet. Ekku.
Waqt li r-romanz jagħti ħarsa mhux nieqsa minn kritika lejn il-Malta tal-ħamsinijiet, speċjalment lejn l-istat tal-edukazzjoni, il-ġustizzja soċjali u anke l-mentalità pjuttost maluqa li tara il-mara miż-żewġa bħala barranija mill-familja tar-raġel tagħha, hemm ukoll sens sottili ta' nostalġija l-innoċenza u t-tjubija ta' karattri bħal patri li jiġbor għall-fqar, it-tallab li jaqsam dak li jirnexxilu jakkwista ma' sħabu t-tallaba, u ħafna eżempji oħrajn li waqt li ma jibnux argument loġiku kontra l-modernità, jimlew il-qarrej xorta waħda b'sens ta' telfa. Xi tħoss int f'dan ir-rigward? Diġà semmejna xi ħaġa bissejna ftit fuq jisu dan il-punt. X'taħseb inti? Is-sens ta' nostalġija, Manda. L-innoċenza. Manda, billi immensament ma dodi ma nafx. L-ilmu ġenerali, ta' trin dak li dinu u ħajla l-lum. Dak istess li tisib il-kollinza, li tinservaħ li ħajja hija evoluzzjoni, hija ritmu, hija mixja. U b'dik il-mixja jiskopri affarijiet ġodda. Ma nafx ħaġa Anke jekk għandna tendenza dejjem nikkondenaw il-President. Natalija hija hija sabjaw kera wkoll, Natalija fisser li qed twinta xaġa li mhix hemm. Natalija hija hija qed namra ma kimera ma xi ħaġa li hija Iħu minne. Għamil nostalġija l-għem arti. Għalti kolla fil-pass, fil-pass stess. Għalti kolla fil-pass stess. Allora, sa' kemm hemm dik nostalġija, dik ix-xewqa li bdew jiftakar. Dawn nitkellmu dwar id-demenza li hija marda kbira sa' kemm elbu kbar ta' Malti dal-disabilità kollha. Meta jkollok demenza kollettiva, kollok ta' demenza ta' poplu tiegħu nifsu. Ħaġa ma tfana wkoll li Malta dak l-istat ta' Malta hija suġġett importanti għal kulħadd biex tkun taf fejn kont u fejn tlaqt u ma fejn sejr u fejn tista' tkun. U mbagħad meta sejn għandek ehm, nostalġija għal ġenituri li kunu mietu għal regoli ħabib tiegħek li mitu wkoll jew. Ehm, hemm proċess li iżda żuħ għandu żewġ options, jew jimut kmini Jari ma tkun sexxieħ. Konna li xuħija hija hija hija hija pożittiva wkoll. Hija matura ġorek mm, aktar mm, rifletti fuq dak li jagħmel tu m'għamilx, żamma. Dan hija hija qasma tar-roħ, hija basmu wkoll, hija ġorek sabiħ. Illa li naħseb fis-songs il-mużika Id-drawiet irritati. Memoria. Demenzja. Għandek il-fadali da, l-sens li ma tmux għaxħin ġiġi, pero demenzja. Dik li dinja ta' d-dixor ta' minna namlu niftakru. Kien fil-klassi, dak il-sinti t rajt inti, ma posto naħseb jien. Dan mux bis jgħanem issa, pero jfakkar. Biex tibqa għazma jkollna għal-ġenituri.

Caravaggio aħjar bidel niftax bidel mill-ar, pero kien ġenju, pero kien ġenju ġifieri. Shakespeare aħjar xaħat għalma kif jħosib sejn nifsu, pero kien kważi bidel fih. Ma razi hija ankra letteratura, bale, skultura, pittura, mużika wkoll. Razi hija dejjem ankra ta' salvazzjoni, hija lingwa tal-Alla. Jistgħu spiċċaw xogħol jixmifhom għax Kristu huwa poeta. Kollu meta kollu samu. Għalla barra xorta. Mhm.
Le, le, ma jportax, ma jportax. Is-soltu nistaqsu laħar mistoqsija l-awturi u nistaqsu għom xkienu forsi l-ikbar influenzi fuqom. Ma nafxek tistax taqsam maħna.
Għamil meta kienet mara għajf l-istra bħal kulħadd ma' meċċin prinċipessa ta' York ġifieri, nixi familja nobbli. Ma' maqluha mill-isla fejt fejt twidet, mill-isla, mill-kottonera.

Tajjeb.
Naħseb wasalna f'tim din intervista. Grazzi ħafna tal-li ġej. Grazzi tal-li sam t-ħsibi jizbih maħna. Wasalna fit tmien programmi ħor wiċċin bwiċ. Narakom il-ġimgħa d-dieħla biex nerġgħu nitgħu ma' awturi u triċi oħra.